Дороба, Александр Владимирович. Здорово.
Бу биһиги эр хоһуун диэн видеоблог устан хаалаабыппыт. Бу дэриэнэбит иһигэр олус интэриэһинэй бэйэлэрэ үлэлиир эдэр ыччаттар баалларын, ону бу дьоҥҥо сэргэҕэ көрдөрөөрү диэн устан саҕалаабыппыт бу Эр хоһун диэн видеоблогпутун. Уонна бу бүгүн эйи уста кэллибит. Бу эн үлэҥ туһунан холобура уруһуйдуугун киирип оскуолатыгар учууталынан үлэлиигин. Бастан туран бэйэҕин билиһиннэрэҕин да А уон тоҕус сыллаахха төрөөбүтүм. Манна киирэ кэдэрээтэҕим онтон манна тохсус кылааска үөрэммитим. Оттон манна оскуоланы тохсус кылааска бүтэрэн баран Мархаҕа үөрэммитим. Мархаҕа колледжный кылаас диэн Намна филиаллар аһыллар дьылдалын үөрэммитим. Оны бүтэрбитим. Оттон куоракка художественный училище үөрэххэ киирбитим. Үөтэ мүчү үөрэммитэ биэс сыллаах үөрэх онно екі тыһыынча уон икки сыллаах эбитэ дитэ испециальноһын кимдин буоларытай художник преподаватель дин аха
онтон оттон туохха куоракка үлэлэһириутим икки сыл ювелирный

Кыһыллыан эрэ наада диэн
аа оччоҕуна элбэх торуһуйдуохха наада диэнна Онтон
бээн хэмби туох илиигин набивайдахана уруһуйду Уруһуйдьуттар баалар да холобур уруһуйдьуттар холобура ким эрэ айылҕаны уруһуйдуурун сөбүлүүр ким эрэ куорат уруһуйдуурун сөбүлүүр ким эрэ киин уруһуйдуурун сөбүлүүр ким эрэ ханнык эрэ били уопсана арахсаллар да онон ханнык ити өрүттэртэн ханныктан ордук хаамай таба көрөн уруһуйдуургун сөбүлүүбүн. Ата мин туохтартан мин направлениеттертэн улаханнык киһи рэймин улахан хата ун хөбүлээн ойдаатан то айылканы ордук хөбүлээн төрөөбүт өрүспүн ейгут төрөөбүт айылкабын

маннык игин оҥотторобун оҕолорго маннык туохтара бастаахпалар бээлери оҥордохторуна дьиэлэригэр инде баран тутталлар хайыллар сөп основной туохта бу маннык макита ден сильный хэбилээн диэн туттан манныктары чэпчэки доһоҕос бостаатоку bir

Манан туох баарына бардабаатыбын уруккутааҕы маастарым оҕолор сөбүлээбит сөбүлүөн дьарыгар уолаттар Ньурба оройуонугар Тулатическай иилээнинэн тэһин иһитиннэстии буолаһа диибитин то улахан улахан өттө улахан туох уоҕата инструменина то бэйэм дьиэбиттэн ылына таһан хайаан кыттаатыгар этибит тоҕолору кытта тэһин кыратык да уһун миэстэлэһэр миэстэлэһээччи тоҕолор сертификат аатыйын участие бүттүтэһин баар то уон алта ыллахха районный конкурс технологов

көрөөччүлэр битигэр уонна бу эр хоһуун видеоблогка эн туу баҕарыаҥытай
кэлэн кэлэн устуукатай махтаныам эр хоһуун диэн видеоблогка дойдум дьонугар баҕарыам бастыгытынан баҕарыам этэ доруобуйаны доруобуйа бар буолла барда баар буолу Күн күбэйиэбэр, тапталлаах кэргэммэр мин махталыммын ылабын. Баҕарым этэ үрдүк ситиһиилэр этэ коллегаларбар, оскуола учууталларга. Уонна бэйэм табаарыстарбар мин билэр дьоннорго бары дьолу, оргуну.